O ti'n dda yn maths yn ysgol o gwbl? Na, dyna pam o'n i rechan. Ti'n meddwl fod hwnna'n...
Yw hwnna'n droedfedd?
Could be.
Where's my mum? Wrth yr security guard. What? Ni fel, where's my mum? Helo pawb a chroeso nôl i pop ti. Helo, hei. Helo. Helo, Jacob a dyma Caddi.
Dych chi'n iawn? Iawn, diolch. Da iawn, boys.
Da ni'n mynd i chwarae gwir neu celwyr! Ar ein cardiau ni fan hyn, mae gennym ni tri dasganiad, oce? Okay? Mae dau ohonyn nhw. I un wrth un, da ni'n mynd i ddarllen y tri datganiad yna yeah. allan. Yes. A wedyn, da chi'n gorfod dyfalu beth yw'r gwir. a dyn ni'n gallu, ti bod, bod yn detectives bach. Ia, ia, gofyn maes bynnag o gwestiynau. Fi'n licio fe, mae'r set-up ma'n serios iawn. Fi'n teimlo fel bod fi mewn mood holi cwestiynau, ti bod? Ia, a fi. Iawn te, Elin. Iawn, boys.
Er yn gyntaf, Unwaith, nes i ruchan mor uchel mewn arholiad, nes i gael fy hel allan. Ail, nes i chwarae wal unwaith mewn sioe. Y trydydd, dwi'n cysau cwscws. Arholiad beth oedd hi? Mathemateg. O ti'n dda yn maths yn ysgol o gwbl? Na, dyna pam o'n i rechan. Oedd e'n ffordd dda i ti just mynd mas? Wel, dwi'n meddwl o'n i just yn nervous. Yr ail ddatganiad oedd, mae hi wedi chwarae wal mewn sioe. Pa sioe oedd hi? Midsummer's Night's Dream. A beth oedd pwrpas y wal? Yeah. So, ti'n gwybod y grŵp o pobl gwirion sydd yn y sioe? So, o'n i'n chwarae yn heina. Y casinedd ma teg at y cwsgo, so ble ddoth hwnna? Dwi'n mynd licio'r teimlad o cwsgws yn yngheg, mae'n ei fyddi mo'n sal. Ni'n meddwl mae'r ail ddatganiad yw'r un gwir. Yr ail?
Yr ail. Sef y wal.
Y wal.
Cywir.
Yes!
Da iawn, Cadi! A Jacob, detectives. Yndi.
So, Jacob, da ni'n barod. So, yr un gan dyfu, dwi wedi gyrru Ferrari. Yr ailun, o'n i'n arfer chwarae i'r dreigiau. Yr un olaf yw, dwi'n 6 foot 2. So fi'n 5'2", fe oedd Weyburn 6'2". Ti'n meddwl fod hwnna'n... Yw hwnna'n droedfedd?
Droedfedd. Could be. I think Ferrari na. Mae'r Ferrari na'n gallu bod y wir. Ti'n pam? Achos ti di acto ar lot o bethau gwahanol. Fi'n ti'n fel, ges ti gyfle i wneud e fel, fel rhan o dy swydd actio. Dim hwnna oedd e.
A wedyn yr un ail, o chdi'n arfer chwarae i'r dreigiau. Yn gwybod bod chdi'n chwarae rygbi. Ond fysa fo'n gallu bod yn tîm arall. Dwi'n meddwl mae'r ail di'r gwir. A fi'n meddwl yn gyntaf. Cathal yn gyntaf. Y gwir yw, O'n i'n arfer chwarae dreigiau. Oh, na!
A dwi'n six foot one. Ia, o'n i'n meddwl.
Dy, dri datganiad ti. Es i ar goll yn Stanford Bridge wrth fynd ar y ffwtbol to. Ges i fy newis i tîm merched pildroed dan ddeuddeg Cymru. Oedd rhaid i fi siopa yn yr adran sgidiau plant nes bod fi'n 18. Stanford Bridge. Mm. So pam wyt ti yna? Nath ni a ffrind a teulu eisiau mynd i weld y stadiwm. Ffrind mam di mynd, quick, cer i nôl mam a dad, mae'r tor ar fi'n dachrau. O'n nhw ddim ar bwys drws y to. So fi, o'n i dim ond fel saith oed, so o'n i fel ffili braidd gallu siarad Saesneg. Where's my mum? Wrth yr security guard. What? O'n i fel, where's my mum? What are you talking yeah.
about? A nath e fynd flin.
Is she on the tour? O'n i fel, yes! O ie, rhaid i fi siopa yn yr adran sgidiau blant nes bod fi literally'n 18. Fi'n credu fe, achos mae dy ti sgi- yy, Mae 'da ti traed traed. bach. Ti'n meddwl bod Dwi'n Stamford meddwl bod yr un Bridge- gynta yn wir. Rhif tri fi'n mynd i dweud.
Y datganiad oedd yn wir oedd rhif un. Wel, am rhagor o fideos tebyg i hyn, mae rhaid i chi danysgrifio i popty. Wrth gwrs. Ond wrth gwrs, please, please, please, licio'r fideo yma. Ie, yeah. yeah, a hefyd cofiwch chi i bwyso'r gloch notification na, i chi gael gwybod pryd o'n i'n mwy o fideos hwyl fel hyn, yeah. Diolch yn fawr bawb! Hwyl!